Esiane sɛ na na Ghana barima Kwame Abedwew yɛ den, ɔbɛtenaa asoɛe yi so sɛ ofi benkumman mu. Na benkumman mu no nso ɔbɛtenae, ɔtena maa ahemfo. Ɔbɛtenaa ase sɛ okuafoma na asoma no sɛ ɔmmɛtena Sebe. ne wɔfa mpɛsoa yi so. Ne wɔfa nso esiane ne dwumadi a odi wɔ ɛyɛ ɔteman mu nti wɔabɔ no barima. Na yɛda ne wɔfa anaase yɛda sɛbe ɔkye hene ase sɛ wɔabɔ yɛn dehye yi nso barima. Na yɛnim sɛ dwumadi pa a odi no bere pa mu no nso wɔbɛbɔ no ɔsa barima. Ɔte ha a, ɔte ha sɛ dɛn? Ɔte ha sɛ oguabma no na asoma no, anaasɛ ɔte ha wɔ oguabma no anan mu? Ɔte ha wɔ benkumman mu. Sɛnea oguabma no kyekyee bae na nananom benkumfo ne nananom ɔkraman gyee, ɛyɛ ɔno ara ne wɔfa. Oforikuma tenaa Oguakuman mu na ɛnam Ɔsanhene Ɔtɔe Kwasi Agyemang so na wɔbe yɛbɛpue wɔ Oguakuman mu na ɛnam ntotoe pa ne nhyehyɛe pa a ɛyɛ yɛn nenanom totoe ɛyɛ Nana Ɔtɔe Kwasi Agyemang tuu abran ɛyɛ Ɔkyeame Date ɛyɛ Ɔkyeame Ahorobɛn ɛyɛ Nana ɛfaa no traa. Na mmom mefaa no sɛ mɛba abɛbɔ Nana Kyido mo na yɛde asom Ɔkyeman, yɛde akɔsom Okuapman na yɛde asom Ghanaman. Wɔkyekye kurow a, wɔkyekye kurow dɛn? Wɔde abran, wɔde ahɔho nso na ɛkyekye kurow. Wɔde sɛbe akorafoɔ na ɛkyekye kurow. Wɔnkyerɛ obi ase, wɔnkyerɛ sɛbe obi anammɔn bi otu sɛ akyea akyia a yɛteɛ no, na yɛteɛ no nso a yɛde kɔ dan mu, yɛteɛ no sɛ yɛde bɛkyekye na yɛde aka abom na yɛde asom nananom. Nea nananom bɛyɛe no, sɛbe yɛmmisa yɛn ho se, Yɛreyɛ bi ana? Yɛretoa so ana? Na yɛretoa so nso a, yɛtoa no dɛn? Nnɛ yɛn adidi mu koraa nsakrae aba mu. Nnɛ yɛn afade mu nsakrae aba mu. Nnɛ yɛn amanne mu nsakrae aba mu. Na sɛ yɛn nenanom ne yɛn agyanom annyaw yɛn bi a, anka m'afade yi anka mente aseɛ. Mmom esiane nea yɛn nenanom gyaw yɛn nti na nnɛ meteɛ yi. Esiane nea yɛn wɔfanom ne nananom gyaw yɛn, ne nea ɔkyeman gyaw yɛn, ne nea okuapoman de ba abɛsom nti na yɛwɔ ha yi. Okuapoman wɔ ne dɛn? Yɛwɔ sɛ yɛwɔ asomuhwɛw wɔ okuapoman. Ɔkyeman wɔ ne dɛn? Yɛwɔ ne sɛ sɛbe yɛn wɔfa wɔ asomdwoe wɔ ɔkyeman mu. Na yɛwɔ ne dɛn bio? Yɛwɔ ne sɛ nana barima Ɛyɛ Gyedi Kwame aba bio nso wɔ Sɛbi Asomdwoeɛ na Apadwa nso wɔ Asomdwoeɛ na Amenase nso wɔ Asomdwoeɛ na Tikya Mante wɔ Asomdwoeɛ na Sɛbi yɛn nuanom, yɛn nenanom nso a ɛwɔ Okuapman mu anaasɛ ɛfiri Okuapman mu bɛtetee wɔn man wɔ ha nso wɔ Asomdwoeɛ. Ɔkwan bɛn so na wɔfa kyekye nkyekye werɛ? Ɔkwan a wɔfa so kyekye nkyekye werɛ yɛ kuayɔsɛm. Yɛn nananom fi Latin, yɛn nananom fi okura poma mu, wobepue wɔ kyekye werɛ. Ná yɛn wɔfa anaasɛ yɛn nena nso ɔkye hene anni yɛn aboro esiane sɛ ɔmaa yɛn anaasɛ ɔmaa ne nananom akwanya ma wɔde bɛtena okura poma mu. Na nananom benkum man anaasɛ benkumpem nso gyee Okuapman anaasɛ ogyee Akyemfo nso tenae sɛnea nananom Aperefo nso gyee yɛn tenae. Nana, mema wo mmɔneyɔ, mema wo tiri nkwa. Yɛbaa ha yi nso yɛnhu mpuntu sɛm anaasɛ mpuntu nnwuma a wogu so reyɛ. Na mereka akyerɛ wo se, Okuapman taa w'akyi. Yɛde ka kyerɛ wo se Ghana man nso taa w'akyi. Na me Ɔsahene Boafo Ansah de, metaa w'akyi esiane sɛ ɛyɛ wo ara wo ne no wo wɔfa, ɛyɛ Ɔse Adeɔyɔ. Kwasi Akuffo Atusu Abiesa nso taa w'akyi esiane ɔsom pa a wosom no. Obedua Kyemangma, womma onnsi. Wogye no a, sɛbe nsa pa mu. Wosɔ no mu sɛnea nkosua koraa da nsa mu, na womia hu sɛ sɛbe wabɛtena mpɛhwɛ yi so. Kyekye werɛfo, anaa kyekyere werɛ ma no. Yɛne mo nyinaa bɛka ho, na yɛne mo nyinaa bɛka abom, na yɛde nsa pa ne ɔdɔ, biakoyɛ aka abom na yɛde asom ɔkyema no. sɛnea yɛn nso yɛbɛka abom na yɛde akyekye Okuapoma no. Okuapoma nwɔ, na Okuapoma nwɔ ne dan mu. Sɛbe, ɛnte se yɛtena ha pɛ, na yɛte a nso a yɛnkae yɛn akyi. Yɛte a yɛnkae yɛn nkyi esiane sɛ yefi baabi na nananom nso aba yɛn asoɛe yi. Yɛkae nso a, yɛmfa nidi mma nananom a asase yi so a yɛte yi yɛ wɔn de. Yɛde nidi ma nso a, na yɛde ama Ghanafo, na yɛde ama ɔmanfo. Nana Moneyɔ, m'ani asɔ nea woayɛ. Okuapoma no ani asɔ nea woayɛ. Yɛhwɛ mmaabun ne mmerante a ɛwɔ ha a, Yɛhwɛ nnɛ, osum, onnua mu. Nananom koraa yɛntumi ansaw sɛnea mmerante bi faa wɔn ntama bɛfurae bɛsaw fɔntɔmfrɔm. Esiane nkyekyere pa ne nsusuwii pa ne sɛbe nea wogu so reyɛ de aboa Ghana man ne nea wɔde ayɛ aboa Boguab man ne Ɔkye man mu no yɔ, asokafo, yɛtaa mo akyi. Wiasefo, yɛtaa mo akyi esiane sɛ sɛ munni hɔ a yenni hɔ. Sɛbe osum nea mobɛyɛe yi asɔ yɛn ani. Na mmom nea mɛka akyerɛ mo ne sɛ, bio, nnɛ yɛretu sɛbe nnuru bɔne nom ase. Na yɛretu ase a yɛretu ase ne dɛn? Yɛretu ase a yɛretu ase prɛko. Esiane sɛ daakye bi yɛrennya nnipa a sɛbio wobedi abusuapɛn anaa yɛrennya nnipa a ebedi yɛn anim. Nnurubɔ no ne yɛn ka bi a na bi ne dɛn? Mprempren bi ne kɔkɔɔ yi a wɔreka yi. Kɔkɔɔ no a wɔreka no, na anka akraman na ansi mo agya so. Mo sɛ wɔfrɛ no se dɛn? Mmabun, momma yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu. Yɛn nua mmea momma yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu. Nnurubɔne no, ɛnyɛ ɛno pɛ ne rare, bebree wɔ hɔ, na yɛn mu bi de, yɛrentumi mmɔ din, na mmom yɛbɛboa na yɛatu ase. Na yɛboa na yɛatu ase nso a, mohwɛ me a mete ha yi a sɛbe meyɛ ɔbaabun no, sɛ yɛde bi kaa yɛn ho a, anka saa bere yi, anka aguabɔ yi, anka yɛnte ase. Nanso esiane sɛ yɛamfa bi anka yɛn ho, na nananom mae nkyerɛkyerɛ pa ne ne ntetew pa ne sɛbe nkyerɛkyerɛ pa nti, ɛno ne yegu so na yɛde re ahow Gapman yɛde reboa ɔkyema no nso. Nana, ah, mpanyin asɔfo, yɛwɔ dwumadi di. Dwumadi.